Хәмер аркасында тулы бер гаиләбез җимерелде. Мин үзем тумыш менә шул 30 Имән авылыннан. Шунда безнең йорт иде. Шунда яшәдек. 7 яшьтә мәктәп шунда яшәп үстек инде 7 яшькә хәтле. Каршыда мәктәп иде. Бусы алмагач, шул алмагач янында уйнап, алма ашап шунда йөри идек бәләкәй вакытта. Мин әниләр кәминкегә безне алгач, без шул вакытта әни сбаянып, әни шунда ие эчендә вафат булды. Үзеңнең туган әниң. Туган әни вафат булды. Әти мин больниста ятканда уже вафат булган иде. Гел борным каны иде, мәктәптә начар булып, аннан шул больниска киттеләр. Шуннан соң Черемшан больницасыннан соң Казанга алып киттеләр мине. Белокровие, апластический анемия чире иде. Онкология. Дүрт ел дәвамында больниста яттым. Приемный әти-әниләр ярдәме буена исән-сау терелдем, сәламәт, сау-сәламәт алар ярдәме белән. Балачакта шул тиягычта әби тора иде, тиәг урам, аскы урамда. Аларга чыга идек. Әбиләрдә телевизор бар иде. Җыйнаулашып утырып, шул телевизор бик сирәк әйбер иде. Телевизор карый идек. И әби әпәй пешерә иде, әпәй сала иде гел май белән тәмле итеп песоклар, әпәйгә песоклар ягып, шул итеп тәмле иттереп әпәй ашарга чыга идек. Бик авыр яшәдек инде, әти-әни тоже шул эчемлек аркасында вафат булдылар. Киләчәктә дә шулай эчемлек начарлыкка китергәнен үзем дә аңладым. Үземә сүз бирдем, андый эчемлекләр теге эчмәскә. Мәктәптә укып кайтканда, укып дәресләр бетеп, ул өйгә кайтканда кешеләр бәхетенә теге Гаиләләре матур яшәгәннәренә сокланып, теге үзебездә дә шулай шундый хәл булса ярар иде дип, бүген әни әни әти айнык булсалар ярар дип өметләнеп кайта идем. Мәктәптән дә ну андый очраклар бик сирәк була иде. Ашарга шул мәктәптән тукланып кайта инде. Өйдә ашау мәсьәләсе бик авыр иде. Авыл зиратында әти җирләнгән, әни, абый Әби, бабай, искә төшәләр еш. Аннары зиратка килеп иргәлибез, шулай киләбез. Карап, җирләрен итеп китәбез. Андыра әни сагындырта бик. Хәзерге вакытта гел сагындырта, гел искә төшә ешрак. Әниләр безне алып кайткач, Кәмин, Түбән Кәминкәгә килгәннәр иде. Анда безне күрергә дип. Шунда әниләрне күрәлмәдек, бәләкәй булгангамы, иртәнге як иде, йоклый идек, юрган астыннан чыкмадык нигәдер менә. Хәзер шул үкенештә калды, шул үземне гаепле хис итәм. Шул шунда әнине күрмәгәч бүтән күрәлмәдем. Авыр инде бик. Яшьтән үк әти әнисез калып, туган әти, әти әни авыррак. Туган җир, туган кешең Бер каннан, әйе, үзебезгә бер-беребезгә тартыла инде. Тудырган, мине тапкан, үстергән, күпмедер күп булдыра алганча. Барыбер әни, әни. Ходай ярдәм иткәндер, үземнең теләгем шул сабырлык, түземлек. Бернишләп булмый, ышаныч, бернишләп булмагач, үзеңне кулга алып, алга китергә дип тырыштым. Илгизнең вансетка вакытларын хатırlayм. Бу вакытта мин мәктәптә укыйм, үзем дә бик бәләкәй идем. Аны алып киттеләр Банеска. Казанга әниләр бернеке барып бирделәр. Абыем да барды аның янына. Искә алуы авыр, бик тә авыр. Шул вакыттан бирле мин аларны, наверное, уж күрмәдем дә кебек инде. Больницадан чыкканнан соң да без алар белән бер-ике ел күрешмәгәнбездер инде. Аннары авылларына бер бардык. Аларны алгач, Кәминкәгә установить иткәч аларны әни белән бер барган идек. Бик тә сагынайым. Икесен дә бик тә сагынайым. Мин тормышка чыктым, аннан соң Чемешәнгә күчеп килдем бит инде. Алар Гәриләр я укырга бит инде әнигә, сыпатуга укырга керделәр. Шунда килеп күрешә идек, эшкә керәләр иминем, мин автомойкада эшлим ул вакытта. Алар мойкага керәләр иминем янга. Аннар килеп йөри башладылар яныма. Искә төшерәбез, бөтен момитларны искә төшерәбез, яшь чакларны да искә төшерәбез, бергә булганнарны, уйнаганнарны, шулай бергә торганнарны. Күп истәлекләр бар инде. Яхшысы да, начары да. Әнине гаепләгән ним юк, мин гаепләмим әнине, тормыш Шулай язгандыр инде, шулай булгандыр. Әнине гаепләмим бердә мин. Без телевизордан балаларны шулай күрсәтә башлагач, икәү карап утырдык та, шуннан без әтәбез Бер яхшылык эшли әле хөкүмәткә, бала алып карый әле, үстереп була микән диеп ник планлаштырдык та икәү Чирмешәнгә бардык. Анда эзди-эзди таптык, Флюра Мансуровна икән, ул балалар белән эшләүче. Шуннан алар янына кергәч инде, Флюра Мансуровна Районныкылар да бар бит, диде. Ильич Казан больницасында Иркыбыда ята иде. Сорак та әйттеләр. Илгизәрне үз эшләребез белән генә баргалагач, Чирмешән больницасында күргәләгән идек. Барган саен кердек инде анарга. Әйберләр алып кердек. Санияне алып китте. Флюра Мансуровна үзе барып, Илгизне алып кайттылар. Авыр чирле икәнен белдек, шуннан 50-гә 50 диделәр. Ну, без инде бер уйлагач, үзебезнең авылмага, ә, үзебезнең район малайларын нигә калдырмыйбыз, дип алып кайттылар. Илгизләрне инде алып кайттык та без аны тикшендергәч күрдек. Немецлар Берлиндә булган кебек иде. Курыктык. Сөякләр генә иде, әйе. Ул кабыргалар ничек тырпаеп тора иде, белмим. Шуннан моннан ничә ел йөрдек, ничә Илгизнең 18 яшенә кадәр Чирмешән больницы белән э, Казан өем бергә туктамадык. Ну, Илгиз тырышты инде ул, мин аны Көрәште ул, көрәште. Медицина, әй, тырышты ул. Ну, ул медицинаға әзрәк каршырак барды. Әллә шул да ярдәм иткәндер. Анага кояшта йөрергә ярамый иде, коенырга ярамый иде, авыр эш эшләргә ярамый иде, күтәрергә тем более ярамый иде. Шуның өчен алаларны берсен дә почти санга санап сукмады. Ә-ә, мин үзем беләм, мин үзем беләм дип, балакай шулай итеп бик тырышты. Укыдылар, тырыштылар. Җирләр дә бик нитте, ныгыды, матурайды, тазарды. Шулай туган-тумачаларыннан аерылмадылар. Аллага шөкер. Әлегә исән вакытта да килделәр, ирделәр, барып кайттык. Шулай авылга һәрвакыт кайткан саен үз өемә кайткан кебек кайтам. Һәрвакыт әтиәни каршы ала. Төн булса да, көн булса да, мат шундый матур табыннар белән һәрвакыт каршы алалар. Улым, шулай дип, улым дип, мин әтиәни дип дәшеп Шунда ер гел кайтабыз. Туган йорт кебек инде хәзер. Гел кайткач ияләшеп бөтен нәрсәне монда өйрәндек. Э, эшкә бөтен нәрсәне кеше булдык бу йортта менә әти-әниләргә, абыйларга ышанып, кеше булып эшләргә өйрәнеп эшләп йөрибез эшкә. Абыйлар белән бергә шул печәннәргә йөреп, печәннәр чабып, низеп, чабып машинада йөртергә рәтеп аннары шул зуррак техникага утырып зурлар зур техникаларга алар белән бергә йөреп өйрәнеп шунда техника сельхозтехника шап шул сельхозтехникага укырга керергә булдым әниләргә бик рәхмәтлемен безне кеше иткән өчен рухса да нитмәделәр Каршы килмәделәр, авыр сүз әйтмәделәр. Шулай үз балалары кебек кабул итеп безне каршы алдылар. Сау

Хәтерлим, әни баскычка басып э, җырлый иде, шул әти җырларга кушкач, шунда карап тыңлап тора идек без бәләкәй вакытта. Илгизне әйбәт кабул иттек. Ул вакыт ул вакытта мин колхозда эшли идем, сварщик булып. Алар безгә булышырга, командировкага килделәр. Лилия ул вакытта гаражда ашарга пешерә иде трактористларга. Шуннан танышып киттеләр. Аннары безне таныштырдылар. Әйбәт кеше. Любой вакыт чакырсаң, кайта итәләр. Печән иергә дисәң дә кайта, утын ярырга дисәң дә кайта итәләр. Алланың рәхмәте яусын. Шулай бергә яшәсәк, җиңеп чыгарбыз дибез инде без бу авырлыкларны. Гиз үзебезнең кеше, күптән белгәч, бергә эшләгәч, техника ягыннан да яхшы малай. тыңлау ягыннан да. Без Илгиз белән таныштык. Э, мин нидә икенче курска нитә идем, күчә идем. Шул вакытта җәй көне мин подработкага чыктым. Нидә колхоз ниләренә ашарга пешерергә, кешеләргә инде. Шунда подработкага чыккан идем, шунда таныштык без аның белән. Шуннан сөйләшеп киттек. Менә шулай инде күрешә башладык, шуннан йөрергә тотындык. Аннан соң инде озак та булмады, ул миңа тәкъдим ясап, мин анарга кияүгә чыктым. Шуннан тотынды инде безнең тормыш. Аллага шөкер, 8 ел, ике кызыбыз бар. Әйбәт, әйбәт кеше, әйбәт ир, яхшы әти, бөтенебез өчен утка суга керә инде, шундый. поддерживать итә авыр чакларда. Бөтен проблемаларны бергә решать итәбез. Шулай анда теге ташлап калдыра торган кеше түгел андай. Җитеш тормышта яшибез, Аллага шөкер. Өйләнешкәч минем әниләрдә тордык, авылда, Иске Үтәмештә. Аннан соң э, безнең бит инде туй булды июньдә. И декабрьнең 31-ендә безгә бу өйне бирделәр. И без шул Шул 31 үк көнне без монда күчтек. Сынаулар анда гына белән нитек кенә бетмәде. Бәләкәй кызыбызның ни ишетмәвен белдек инде. Аннары шул обследованиеләргә бардык, күренергә, йөрергә, э, Казаннарга, Чаллы, хәтта Мәскәүләргә хәтле барып операцияләр ясатып, уңышка алга киттек шул инде. Алар өчен сау өметле булсын дип, барсы өчен дә тырышам. Гаилә нык булырга тиеш, исән-сау, сәламәт булырга тиеш. Гаилә минем өчен һәрвакыт беренче урында.